Pathianin i thar duhawm tak min pe leh a, Lalpa hming chu fakin awm rawh se. Tukinah hian zawh ngai loh kawng tih thupui hmangin Pathian pawlna hun tawi han hmang ho leh ta ila, Josua bungthum, changthum leh changli thu i ngaithlang u. Lalpain Pathian thuklung bawm leh puithiam ho Levi chi ten an zawn lai inhmuh hunah chuan in awmna hmun ata hi insuan ula zui ang che u. Amah erawh chu nangmahni nena a inkar chu teh a tawng sang hnih emaw a ni tur a ni. Hnaih suh ang che u. Tichuan in kalna tur kawng chu in hre thei dawn nia. Tun hmain hemi kawng hi zawng in la zawh ngai si lo va. Israel mite chu thla lerah kum sawmli zet mai an vah vai hnuah Pathianin a lo tiam Kanan ramah an lut dawn ta a. Khuaizu leh hnute tui luanna ram tia an lo sawi thin a nih avangin a taka han thlen tur chu an phurin an nghakhlel viauin a rinawm. Amaherawh chu Israel mite chuan engtiang harsatna nge an la tawh dawn a, engtianga indona rapthlak tak, takte lama chhawn tur nge an nih tih leh an kal zelna tur kawng chu engti anga chhuk chho leh kal hrehawm tak nge a ni ang tih erawh chu an hre hauh lo a ni. Chuvangin Josuan Jordan lui an kan hma ni khan Israel mipuite hnenah, Tun hmain hemi kawng hi zawng in la zawh ngai si lova, zawh ngai loh kawng kan zawh dawn a ni, tiin thu a pe a nih kha. An la zawh ngai loh kawng thar an zawh dawn avangin mipui te chu fimkhur turin a chah a ni. Chutiang bawkin khawvelah hian kan la tawn ngai loh thil tawn tur a awm nual a, tunlaia kan ram tana thim thuah hnih an tih heng hrileng leh ram buaina ten zawh ngai loh kawng min zawh tir mek a ni a. Kum sanghnih leh sawmhnih, March, thlanawi lam atang khan Covid nineteen kan hmelhriat tan a, a tuate tan pawh thil thar a nih avangin nun dan phung a buai nuai nuai a. Covid nineteen avanga harsatna kan tawh mek laiin kan ram a buai leh a, silai ri leh bawmpuak ri te chuan min ti thla bar a, social media ah, Chanchin lawm awm aiin chanchin lung chhiatthlak leh min ti thlabar thei hlirin a khat tih thei a ni. Khawi lai mah hi a him tia chhal theih a awm tawh mang lo va, zan lam curfew puan a nihna pawh a rei ta hle mai. Chuvangin thimthuah hnih kan hmachhawn mek a ni, an ti a ni. Hetiang thimthuah hnih karah chuan kan zawh ngai loh kawng kan zawh a tul ta a. Chuvangin Israel miten an zawh ngai loh kawng an zawh dan atang khan zawh ngai loh kawng chu engti anga zawh tur nge a nih tih hi ngaihtuah ho kan tum dawn a ni. Pakhatna atan Israel mite zawh ngai loh kawng an zawh dan atanga kan hriat theih chu Zawh ngai loh kawng chu Pathian en reng chunga zawh tur a ni tih hi a ni. Joshua bung thum, chang thum leh chang lia, thukhlung bawm leh mipui inkar chu teha tawng sang hnih emaw a ni tur a ni tih kan hmu a. Israel mite tan thukhlung bawm hi Pathian awmpuina chhinchhiahna a ni a. Chu thukhlung bawmah chuan Pathian a awm ngei a nih tih an ring tlat a ni. Joshua chuan Jordan lui an kan dawn khan an zawm ngei ngei tur atan thil pawimawh tak a sawi chu, Thukhlung bawm chu nangmahni nena a inkar theih a tawng sang hnih emaw a nih tur a ni tih hi a ni. Thukhlung bawm leh mipui inkarah tawng sang hnih zuah a tul chhan chu Israel mipuite kha hmeichhia leh naupangte chhiar tel lovin mipa puitling, Kum sawmhnih chung lam ringawt pawh kha nuai ruk sangkhat za sarih leh sawmthum an ni a. Hmeichhia leh kum sawmhnih hnuai lam naupangte chhiar tel phei chuan an tam hle a ni. Chuvangin thukhlung bawm hnung chiah mipui an zui nghal a nih chuan a hma mite chauhin thukhlung bawm chu an hmu thei anga tawng sang hnih kar awl a awm erawh chuan Israel mipui zawng zawng khan chu thukhlung bawm chu an hmu thei dawn tina a ni. Israel mi ten Jordan lui an dai kai lai hian Pathianin a awmpui reng a ni tih an hriat reng hi a pawimawh hle a. He luipui an kan laiin thil dang en lova Lalpa Pathian chauh en tur tina a ni. Aw le, tunlai boruaka Pathian chauh en lova thil dang dang han en phei chuan lungngaih tur leh hlauhthawn tur a tam hle mai teh ro. He boruak te hi kian lam a pan mai dawn nge nia a la sosang telh telh anga kan la tuar dawn chauh tih pawh hriat a ni lo. Hei erawh hi chu hria ila, Israel ten zawh ngai loh kawng an zawh lai pawha, Tanpuitu leh hmahruaitu chuan nang leh kei hi min thlah thlam dawn lo a ni tih hi chanchin tha Mathaia ziak bung sawm pali chang sawm hnih pariat atanga sawm thum inkarah Lalisua zirtirte chu Galili dil lehlam pana lawnga an kal laiin Isua tui chunga a kal an hmuh khan Peteran kal ve a dil a, Isuan a phalsak ngei a, mahse thlipui leh ruahpui ri hum hum te, tui fawn so but but te hmuh khan a hlau ta a, a pil lek lek a nih kha. Lalisua en lova thil dang dang kan en hian hlauhna in min man a, thla phanna in min tuam a, lung ngaiin leh thla phangin khawvel tui fawnah kan pil bo thin a lo ni. Chuvangin chi ai mai lovin Lalisua kan en hram hram a pawimawh a, heng boruak tha lo takte karah pawh thlarau lam thanlenna leh hmasawnna lam ngaihtuah hram hram ila a tha hle awm e. Pahnihnah Pathian thil tihtheihna innghat a pawimawh tih kan hmu a ni. Joshua bungthum changsawm panga ah buhseng chhung zawng hi chuan Jordan lui hi a kuang zawng zawng ah a liam reng thin a tih kan hmu. Israel fate Jordan lui an kan hun kha lui tui a len lai tak a ni a. Pathian chuan tui a tlem lai takin Israel mite kan tir mai lovin tui a len lai takin a thil tih theihna hmangin a kan tir a nih kha. Jordan lui chu puithiam ten mipui te hma kal hmasa ber tur an ni a, lui tui len lai takin puithiam ten rinna a ke an pen a lui tui an rah chiah khan tui luang lai chu a chat ta a ni tih kan hmu a ni. Chutiang bawkin buaina tam tak te hi mihring te vanga chhuak ni thin mahse, chungte vang chuan Pathian thil tih theihna a lang fiah thin a ni. He hun khirh tak karah eng ang harsa napui pui nge kan la tawh dawn hriat a ni lo. Amaherawh chu heng buaina zawng zawng ah hian kan Pathian a lian zawk a ni tih i hre tlat ang u. Chuvangin Israel mite tan Jordan lui kan nan tui len hun lai takah Pathianin a ruat sak angin, Keini tan pawh a malsawm kan dawn nan he hun ngei te pawh a hmang duh a neih thei a sin. Chuvangin Pathianin min awmpui ngei a nih tih rinna chuan hlauhna leh thlaphanna ta min chhan him a, Pathian thil tih theihna chuan kan buaina min tih reh sak thin a ni. Hrileng leh ram boruak tha lo chuan kan la zawh ngai loh kawng thar tam tak min la zawh tir zel mai thei. Eng thil pawh kan hma a lo thleng se. Lalisua chauh hi en tlat ila, ni tin, darkar tin, second tinin Pathian kan mamawh zia hre bawk ila, Pathian i hnaih tlat ang u tiin kan insawm a ni. He khawvelah hian hei aia harsa zawk thil dang te pawh kan la tawng chho in kan la zawh ngai lo kawng thar hi kan la zawh chho zel mai thei. Kan hma eng pawh lo thleng se khawvel tui faw na kan pil bo loh nan Lali sua chauh en ila tih theih kan neih tlem zia hria in a thil tih theihna in nghat ngam ila. Rinna leh beiseina nungin kan zawh ngai loh kawng hi zawh zel ila khawvel buaina ten an tih buai phak loh ring tu nghet kan ni anga Pathian thil tih theihna chuan min hruaiin min awmpui zel dawn a ni. Khaw dur a kian hunah ni chhuak eng mawi tak chu kan la hmu ngei ang. Lalpana thu kan za atan mal min sawmsak rawh se.